der unglaublichen Bedrohungen, in denen wir leben und die wir jeden Tag in den Zeitungen lesen können, noch sagen? Gary, wie willst du das machen? Bah, ech, also ech mengen, dass och d'Sandrine ass ganz engagéiert och op deem Thema. Ech loossen him och schmä, mee ech, ech wëll just esou de Lien dann hierstellen zwëschen, mir hunn eng, als Euro, als, als, als Europa hu mir eng grouss Verantwortung, wann et drëm geet, och wat d'Fluchtursachen Mir schwätze vu Fräihandelsaccorden, déi, déi bekannt sinn, CETA, TTIP an esou weider, do gëtt vill driwwer geschwat. Mir sinn awer als déi Lénk och déi, déi an der Chamber ëmmer dann kritesch schwätzen, wann et ëm Fräihandelsaccorde geet mat deene Länner aus dem Süden, wou mer mat duerch déi Fräihandelsaccorden dozou bäidroen, dass déi Fluchtursaachen eben entstinn, bestäerkt ginn a weiderginn. Zousätzlech dozou si mer jo och als Lëtzebuerger d'Land mat där, mat deene Schlupflöcher, déi mer, wat d'Steieren ugeet an iwwerhaapt d'Finanztransaktiounen ugeet, onaenker zousätzlech matru Schold un deene un deene Fluchtursaachen an dann zousätzlech mat deem, mat deem CO2-Verbrauch, deen mer hei zu Lëtzebuerg hunn, mee allgemeng an Europa, si mer nach eng Kéier mat dru Schold un deene Fluchtursaachen. Ich lob dich mal, Gary. Du bist gleich auf das Thema Migration ausgewichen. Wenn ich um, wenn ich um Verteidigung und Außengrenze rede,

Das meinte ich, wenn ich sage, dass für die meisten Leute es selbst evident ist, dass Europa sich mehr um seine Verteidigung kümmern müsste. Was kann man dort, wie, wie argumentiert man noch dagegen?
Bah, ech mengen, also déi Saachen, wou ech elo gesot hunn punkto Fluchtursachen, déi applizéieren sech eben och do dorobber zum Deel, well ech mengen, Voilà, dat ass, wann s de global Ongerechtegkeeten hues, da sinn och do d'Spannungen esou grouss, dass se d'Interesse verteidege vun ökonomeschen Interessen eng Roll spillen. An dorëms geet et an deem Sënn dann och méi wéi, an dofir ass och déi Änlechkeet eben do. Doriwwer eraus ass et awer och, Op wat setzt een an der an der allgemenger Politik, déi een als Europa bedreift, wat Handel ugeet, awer och wat Sécherheet ugeet a wat Diplomatie ugeet? An an do setze mär eis dofir an, fir eng grondsätzlech aner Politik, déi vill méi eben op drop giff setzen, dass Europa d'Bréck mécht zwëschent deene verschiddene Weltmuechte souzesoen, amplaz probéiert selwer sech als Weltmuecht, déi awer nach ëmmer ugegliddert ass un ënner anerem eben d'Politik vun den USA, probéiert sech do militäresch esou opzerüsten, dass ee mengt doriwwer eng Politik kënnen ze féieren, an déi een aus deenen, aus där Dynamik do eraus bréngt. Als Europa musse mer grad eben eng aner Politik bedreiwen, déi op déi, op de multi, also op de Multilateralismus, wann ech dat elo erauskréien, setzt an eben drop, datt e dass en déi verschidden Interesse beienee fannt, an do ginn et international Institutiounen, déi, op déi een ebe verstärkt misst setzen, fir an déi Richtung ze kommen, an dass net duerch Oprüstung an eng Arméi, wou mer dat wäerten och reechen, wann een d'Militärbudgete siwwe sou kuckt, hu mer als Europäesch Unioun, wann s de d'Länner all zesummenhëls, ass et bestëmmt net un um Militärapparat, wou et eis mangelt, fir iergend eng Positioun ze hunn. Dat heescht, déi Oprüstung brauche mer, brauche mer net, fir iergendswéi eis kënnen ze verteidegen an engem Noutfall. Do kënne mer, also gëtt. Vill eben dat Feindbild op ropgeschwuer vun eben Russland, vun deem eis musse schützen, mä si mat aktiv fir eben op deenen Aussegrenze vun der EU do sech en Positioun ze bréngen, Manöveren ze maachen, Installatiounen. An dann, wa mer awer kucken, da si mer bei Russland bei engem Etat vun, ech muss leider nokucken, vun 66,3 Milliarden, d'NATO investéiert 900,3 Milliarden, dovunner sinn, huet d'USA der eleng 609 Milliarden. Dat heescht, déi aner NATO-Memberen, an do ass jo de gréissten Deel awer eben d'EU, ass bei 290,5 Milliarden. wat awer weist, dass mer do elo wierklech keng Oprüstungspolitik misste maachen, fir déi Sécherheetsfro do ze regelen. Voilà, ech denken, dass een dat net eleng kann isoléiert kucke vun eben och enger Handelspolitik, vun enger Politik, wou een och geopolitesch Aspekter muss kucken, den Accès zu natierleche Ressourcen, wou een einfach als EU am Moment, weider eng Interessepolitik mécht, déi mol net ofgeschwat ass zwëschent deenen 28 Länner, dat heescht wou och nach all Land fir sech selwer och nach zum groussen Deel kuckt. An dat dréit mat dozou bäi, datt mer am Fong an enger Spiral ginn, déi am Fong guer net dem europäesche Projet entsprécht an alleng dowéinst net déi Unanimitéit dierft fannen, déi se am Moment fënnt.
Also ech mengen, dee Fonds, also dat ass och einfach e politescht Spill. Dee Fonds ass einfach e falsche Begrëff. Dee Fonds, dat kléngt gutt, mir mussen eis verteidegen, natierlech, mee also esou wéi een e Stau, esou wéi een de Problem op der Strooss net léist a manner Stau kritt, wann ee méi Stroosse baut, esou kritt een och net méi eng sécher Welt a méi Fridden, wann een oprëscht. Also dat, déi Spiralen, dat funktionéiert eben net esou. Anscheinend, Dir hutt jo gesot, D'Länner si sech alleguerten eens, datt méi muss kollaboréiert, also méi zesummegeschafft ginn. Ech weess net, ob d'Pesco uschwätzt, mee dat ass jo wierklech grad de Géigendeel. Déi Idee vun der europäescher Arméi huet jo am Fong näischt mat Defense ze dinn, also déi soll jo Komplementär zur NATO fungéiere well d'NATO anscheinend ze defensiv ass an déi europäesch Länner méi offensiv wëllen wëlle virgoen a méi vu sech aus wëllen eben an aner Länner hir Missioune maachen, wou Lëtzebuerg jo och de Moment komesche Projet de loien um Dësch leien huet. An ech mengen do muss een einfach esou argumentéieren, datt. Nëmmen well ee vu Verdeedegung schwätzt, heescht dat net, datt en och wierklech just defensiv wëll eppes verdeedegen. Ech mengen, datt dat einfach e ganz falsche Begrëff ass an där Diskussioun.
Ech hunn d'Impressioun, elo einfach vun ouni grouse Spezialist ze si vun der Fro, datt Europa jiddefalls op deem doen Thema komplett versot huet. Ech hunn och d'Impressioun, datt d'Gauche en général, keng ganz schlësseg Migratiounspolitik bis elo virbruecht huet. De François Gemenne oder anerer probéieren zwar do eng Rei interessant Pisten opzezeechnen, mä et huet een awer d'Impressioun, datt d'Meenunge ganz wäit ausernee ginn, zum Beispill bei den däitsche Lénken zwëschen engem Sarah Wagenknecht an aneren. Wéi gesitt Dir am Fong déi ganz Problematik do vun de Migratioun an wat kënnt oder wat soll Europa op deem Gebitt maachen?

Joerzingte laang oder nach méi laang gesot kréien, se missten an Austeritéit liewen, mir missten de Remis engknallen, se wëssen net wéi se iwwer d'Ronne solle kommen, se hunn vläicht keen anstännege Logement. An da funktionéiert et awer einfach fir Leit vun ausserhalb heihinner ze hunn an da gëtt et deemol Logementen. Da verstinn d'Leit dat natierlech net. Well se awer net verstinn, dass déi Suen natierlech déi ganzen Zäiten do waren. Et ass net, dass keng Suen do waren an dass si elo nach eppes ewechgeholl kréien, fir deene Leit ze ginn, mee et muss een de Leit einfach erklären, dass d'Suen einfach op der falscher Plaz sinn an eeben net do investéiert ginn an öffentlech Servicer, a Logement fir jiddereen, an dass eeben. net d'Refugiéen hir Konkurrenz ze sinn, et sinn net déi, déi deene Leit, déi net, déi e bësse méi Schwieregkeeten hunn iwwert d'Ronnen ze kommen, d'Refugiéen huelen deenen näischt ewech. Mee dat ass awer einfach dee Storytelling, dee säit Joerzingten iwwerall zirkuléiert, there is no alternative, mir mussen de Rinn méi enk maachen, da kënnt natierlech déi Reaktioun. An dat muss een de Leit einfach erklären, d'Sue sinn do, se komme just net do un, wou se gebraucht ginn, well ebe spekuléiert gëtt oder well se eben dohinner fléissen, wou schonn d'Suen sech usammelen. An ech mengen, dat, dat ass de grouse Problem. An dat wëllen natierlech dann och ganz vill Lei net. An ech mengen, dat ass eben e bëssen eis Aufgab.
D'Sandrine hat direkt domat ugefaangen, d'Begrëffsbestëmmung och ze maachen. An do ginn et ganz vill aner Begrëffer, déi een, déi ee muss demaskéieren, wann et am vu Flüchtlingswelle geschwat gëtt an esou e Begrëffer systematesch benotzt gëtt. Da gëtt eppes eropgeschwuer, wat, wat et esou net, wat et esou net gëtt. an a wat einfach Ängschte mat sech bréngt. A wann een op de Wee geet vu séchere Weeër, wou ee ka migréieren, wann een dat wëll, an déi mannste wëllen dat, déi meeschte sinn, hu quasi d'Alternativ net, déi meeschte bleiwe jo awer trotzdeem, trotz ganz schlëmme Konditioune ganz no bei hirem Doheem, Mee wann een déi sécher Weeër schaaft, da schaaft een net nëmme Weeër fir zwou Esch hin ze migréieren, mee och fir erëm zeréck ze migréieren oder fir op aner Plazen ze migréieren. An dat hu mer am Moment eben net. a wat eben dozou féiert, dass et dass et zu dramatesche Situatioune fir ganz vill Leit féiert, wou een wou een am Fong guer net ka kucken a wou och e falscht Bild besteet fir ganz vill Leit a wou dann eben déi Saache sinn, wou ech och virdru gesot hunn, dass einfach d'Responsabilitéit, déi. ma do hunn, einfach och hannert engem hannert engem falschen Ecran verstoppt gëtt an an dofir d'Leit sech eben och net bewosst sinn, wat sinn do d'Konsequenzen zwëschen mengem Handelen hei an dem Handele vun de politesch Responsabelen hei an deem, wat an anere Länner besteet. Et gëtt jo keen objektive Grond, firwat de Kontinent Afrika ökonomesch esou schlecht do steet, wéi en do steet. Et gëtt keen, ausser et gëtt een objektive Grond, dat sinn eben déi Handelsbezéiungen, déi do maachen, mee dass mir. Absolut, voilà, dat sinn all déi Grënn, déi et ginn, mee et gëtt awer, et ass net, dass dee Kontinent iergendzwéi, dass et deem u Ressourcë giff feelen. Et feelt net dem Kontinent un enger Demographie, déi, wou Leit do wären, déi giffen Aarbecht leeschten. Et ginn ganz vill aner Grënn, déi eben do sinn an déi an déi muss ee bekämpfen. An da kritt een eng ganz aner Situatioun. A soulaang een dat eben net mécht, muss een déi Responsabilitéit eben iwwerhuelen a muss een ebe ganz kloer soen, datt et net, dass de reelle Problem eben net de Flüchtling ass, deen heihinner kënnt, well och demografesch fir Europa dat net wierklech problematesch ass, mee dass de reelle Problem ass deen, deen d'Suen ebe vun ënnen no uewe verdeelt an ebe mécht, dass déi Ongerechtegkeete méi grouss ginn.